Эфирда атна яңалыклары студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары.
Мемориал ул бик бик зур нәрсә. Вакытында 10 ел элек Россиядә бердә юк ия ул беренче мемориал булды ул. Кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелгәннәр. Алабугада сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Натуральный комсомольц, пахали. Пахали, пахали, пахали, так, грубо говоря. Шуңа күрә э, знали, за что работали. Яшьләр урамының бер йортында мемориаль такта ачу тантанасы булды. Ул кемгә багышланды? Мин бу садикка э, бик яратып йөри идем. Э, Менә хәзерге балалар бит әле кайвакытта садикка бармыйм диләр. Э, Мин инде иртән торып әзерләнеп, апам белән бергә йөрдек без бу садикка. Бер гасырлык юбилей. Алабуганың Дюймовочка балалар бакчасы үзенең 100 еллыгын билгеләде. Алабугада эшлекле визит белән республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров булып китте. Аны район җитәкчесе Рөстәм Нуриев озатып йөрде. Махсус икътисади зонада алар пестицидлар җитештерү буенча Август Алабуга заводын карады. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, Алабугага министр Мөслимдәге визитыннан соң килде, ул анда роботлаштырылган сөт комплексы төзелешендә беренче ташны салуда катнашты.

Препаратларны җитештерү һәм сату буенча Россиянең эре компаниясе. Завод автоматлаштырылган һәм робот техникалары булган заманча Россия һәм чит ил җайланмалары белән җиһазландырылган. Бүген Август Алабуга заводы ил базарының өчтән берен продукция белән тәэмин итә ала, аның ихтыяҗы елына 160 мең тонна препарат тәшкил итә. Авыл хуҗалыгы өчен чыгарыла торган продукциянең ассортименты 110 төрдән артык. Предприятиедә барлыгы 250 кеше эшли. Нигездә бу, инженер һәм техник персонал, чөнки җитештерү максималь автоматлаштырылган. Бу атнада, 30 нчы октябрь көнне, илебез сәяси репрессия корбаннарын искә алды. 1920 нче елдан башлап, 50 нче елгырга кадәр элеккеге Советлар Союзының ун миллионнан артык кешесенә Кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелә. Меңнәрчә кеше гаепсезгә атыла, күпмесе төрмәләрдә утыра, сөргеннәргә озатыла, кимсетелү, җәберләүләргә дучар ителә, сабыйлар әти-әниләреннән тартып алынып, балалар йортларына таратыла. Гаделсезлек корбаннарының үзләренә генә түгел, туганнарына, балаларына да халык дошманы булып яшәргә, газаплар, түбәнсетүләр эчендә янарга туры килә. Гадәт буенча, ел саен Алабуга халкы мемориаль комплекс янына җыела. Митингка килүчеләрнең күбесе өчен бу һәйкәл якыннарын искә алучы бердәнбер урын булып тора. Алабугалылар һәйкәлгә чәчәкләр салды һәм репрессия корбаннарын бер минут тынлык белән искә алды. Шәмсия Мингалимованың тормышында да репрессия еллары ачы, тирән эз калдырган. Биш яшендә әтисен югалткан, Унбер яшендә бөтенләй ятим калган. Даими куркуда яшәүнең дә ни икәнен белә ул. Чөнки аңа халык дошманы, гаиләсе агъзасы дигән тамга сугыла. Нәкъ менә Шәмсия апа Алабугада сәяси репрессияләр корбаннары советын булдыру инициаторы булып чыга. Өстәвенә, Алабугада һәйкәл булдыру идеясен дә ул күтәреп чыга. Мемориал ул бик бик зур нәрсә. Вакытында 10 ел элек Россиядә бердә юк икән ул беренче мемориал булды ул. Ул шундый үзен аклый торган мемориал булды. Петербургтан килгән корреспондентларга карап чыккач бөтен Алабуга буенча бу мемориал, ну, Россия буенча инде бу мемориалны бик яратканнар. Мемориал кирәк ул. Элеккене искә төшереп, алга таба шундый нәрсәләр булмаска, булдырмаска, булдырмас өчен. Менә нәрсә өчен кирәк ул. Бу шуның өчен бик кыйммәтле нәрсә. Менә әйтәсем килә, элекке главага, глава дип инде, җитәкчеләргә, җитәкчегә, шәһәрнең башлыгына инде Гафуров Илшат Рафкатовичка бик зур рәхмәт инде. Әйтергә кирәк, бүген шәһәрдә туганнары репрессияләнгән 47 алабугалы яши. Әйе, заман җилләре ничек кенә үзгәрмәсен, тарих, тарих булып кала. Бу атнада тагын бер истәлекле көн билгеләнде. 29 нчы октябрь көнне Ленин комсомолының туган көне иде. Статистика буенча, илнең 200 миллионнан артык егет һәм кызы Комсомол мәктәбен узган, яшьлеге комсомол белән бәйле булган һәркем өчен бу якын көндер, чөнки аның горурланырлык кешеләре һәм эшләре бар. Яшьлекнең хезмәт романтикасы ул. Комсомоллар илебез куәтен арттыруда, яңа шәһәрләр һәм завод-фабрикалар төзүдә, яңа җирләр ачуда катнашты. Комсомолның туган көнендә Алабуганың Яшьләр урамы җиденче йортта мемориаль такта ачу тантанасы да булды. Мемориаль тактаны ачу тантанасына Марат Әхмәдуллин Казаннан махсус килгән иде. Элеккеге комсомол, узган гасырның сиксәненче елларында шушы Яшьләр урамы сигезенче йортны төзүдә катнаша. Егет чагында ул ташчы, стропольщик булып эшли. Советлар чорында сыйфат билгесе бар иде, ә бездә, энтузиазм, дип искә ала ул. Я был в основном отряде. Мин төп отрядта идем, 35 кеше төзедек. Без гел шушында эшләдек. Ә менә эштән соң килеп эшләгәннәргә авыррак булды инде. Монда йорт каршында наратлар үсеп утыра иде, аларны алтынчы мәхәлләгә күчереп казып утырттык. Ләкин, кызганыч, алар анда үсеп китә алмады. МЖК. Бу өч хәрефтән торган аббревиатураны, мөгаен, хәзерге яшьләр белмиләрдер дә. Ә менә 1970-90 нчы еллар башында комсомол буыны өчен ул якты киләчәккә юлны аңлаткан,

Комсомолның мондый эксперименты ярдәмендә меңләгән яшь гаилә, дистә еллар буе торак шартларын яхшыртуга чиратта тормыйча, үзләренә фатирлар төзи алды. Фатир алу өчен яшьләр иң кара эштә эшләргә әзер булган. Егерме ел эчендә СССРда өч миллионга якын кеше яшьләр торак комплексында катнашуы аркасында фатирлы булган. Без әле дә монда яшибез. Вот хәзер минем әтием, әнием монда яши. Э, Күршеләре без белән бик дусбыз. Вот э, башка җирләрдә может и шулай бер-берсен белмиләр, а без бергә э, кыргач бер-берне бик таныйбыз, дуслаштык и сагынабыз, конечно, шул вакытларны да сагынабыз. Ул вакыттагы яшьләр менә Чыннан да әле төп эштән соң шушында килеп эшләгәннәр инде нинди? Ну, бер основной бригада э, сменна эшләде инде, но э, э, большинство инде, э, сколько там, человек 80 нас, э, нидән соң, эштән соң

Первый дом молодежного жилого комплекса МЖК. Һәм менә бу объектны мәңгеләштерү өчен вакыт җитте. Биредә тантаналы рәвештә мемориаль такта ачылды. Йортлар күп, ә МЖК йорты берәү генә. Шуңа күрә ул тарихка кереп калырга тиеш, диделәр монда. Комсомол пробил такую возможность, да, для инициативных Комсомол инициативалы кешеләр өчен йорт салу мөмкинлеген бирде. Мондый МЖК йортының беренчесе Свердловскида, икенчесе Калининградта, өченчесе Казанда төзелде. Кам төзелеше башланганнан соң, ел ярымнан соң без дә бу хәрәкәткә кушылдык.
Весомый, весомый вклад, весомый, да. Шулай ук музей тыюлык фондына әлеге йортта төзелгән 108 фатирның ачкычларын тапшырдылар. Ә комсомолларның сөйләшеп сүзләре бетмәде. Озак вакыт таралышмыйча, алар яшьлек хатирәләрен искә төшерде. Гөлназ Гани, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу атнада биш ай дәвамында барган капиталь ремонт эшләреннән соң шәһәрнең бишенче һәм ундүртенче балалар бакчалары үз ишекләрен ачты. Бар эшләр республика һәм җирле казна исәбенә башкарылды. Беренче номерлы Дюймовочка балалар бакчасы да үзенең юбилеен билгеләп үтте. Ул моннан нәкъ 100 ел элек ачылган. Балалар бакчасы сабыйларга үз ишеген 1919 нчы елда ача. Егерменче гасыр башында мәктәпкәчә учреждение Роза Люксембург исемен йөрткән. Чакырдык сезне кунакка, чөнки 100 еллык бәйрәм бүген бездә! Җимереклек, ятимлек, ачлык, ялангачлык. Истәлекләргә караганда, ул вакытларда балалар рационында Маргарин һәм балык мае булса, бу олы бәхет булып саналган. Суыра торган конфет та иң татлы ризык булган. Балалар тукымадан һәм пычкы чүбе тутырылып ясалган курчаклар белән уйнаган. Кыскасы, бик катлаулы заманда эшли башлый балалар бакчасы. Сугыш елларында әлеге учреждение тәүлек буе эшләгән. Блокадалы Ленинградтан эвакуацияләнгән балалар хисабына биредә сабыйлар саны арта. Ул вакытта 147 баланы унбер хезмәткәр карый. Ниндидер могҗиза белән сугыш еллары фотографиясе дә сакланып калган. Аны балалар бакчасына Көмеш гасыр китапханәсе мөдире Андрей Иванов бүләк итте. Бу чарада егерме елдан артык эшләгән бакча хезмәткәрләрен дә Мактау грамоталары белән бүләкләделәр. Мин бу садикка бик яратып йөри идем. Менә хәзерге балалар бит әле кайвакытта садикка бармыйм диләр. Мин инде иртән торып, әзерләнеп, апам белән бергә йөрдек без бу садикка. Әни ике яктан безне тотып алып барадыр ие. Миңа бу садик бик ошыйдыр ие. Монда уйнадык, рәхәтләнеп, рәхәтләнеп урамда да уйнадык, эчтә балалар белән бергәләшеп үстек. Бик тәмле ашаталар бу садикта. Менә монда инде килеп кергәч, белмим, ничектер тәннәр җем-җем килә башлады. Мин менә бу садикта йөргән кеше бит инде. 1990 елда мин тәмамладым менә шушы садикны. Инде менә бүген садикның юбилеенда, 100 еллыгында чыгыш ясаума бик тә шатмын. Һәм дә инде садигымны, яраткан садигымны мин юбилее белән котлыйм. Зурлар төркеменә кердем танышырга. Анда Сәидә Минзагитовна балалар белән дәрес уздыра иде. Балалар белән таныштым, Сәидә Минзагитовна белән таныштым. Бик җылы мөнәсәбәт, бу балалар бакчасы миңа бик ошады. Чөнки монда безнең инде менә шулай бик озак эшләүче коллектив безнең. Безнең тәрбиячеләребез инде егерме, утыз, кырык ел эшләүче тәрбиячеләребез бар. Шуңа күрә безгә алар белән эшләүе уңай, рәхәт, уңышлы. Балаларыбыз икенче мәктәптә, менә безнең балаларыбыз икенче мәктәпкә укырга китәләр. Анда һәрвакытта да безнең балалар бакчасы турында җылы сөйлиләр, чөнки без балаларыбызны мәктәпкә,

Әнә бит, депутатлар да бу атнада ана капиталын машина алырга тотарга рөхсәт итәргә җыенуларын белдерде. Безнең илдә ясалган автомобильне сатып алу өчен ана капиталын куллану турындагы закон проектын Дәүләт Думасына керттеләр. Автомобиль бер миллион сумга кадәрге бәядәге һәм анда кимендә өч пассажир урыны, двигателе кимендә 125 ат көчле булырга тиеш. Бу тәкъдимне Гадел Россия фракциясе депутатлары керткән. Алар фикеренчә, бала тугач, гаиләдә машинага ихтыяҗ күпкә арта. Закон кабул ителгән очракта, гаиләләргә дә, Россия автопромына да ярдәм булачак, дип саный депутатлар. Хәзерге вакытта ана капиталының күпчелек өлеше торак шартларын яхшырту өчен сарыф ителә. Карлар явып торса да, Алабугада көзге ярминкәләр һаман дәвам итә. Аларны шәһәр халкы көтеп ала. Ни дисәң дә, бу һәркем өчен дә чагыштырмача арзан бәя белән азык-төлек запасын тулыландыру мөмкинлеге. Көзге ярминкәләр Мираж сәүдә үзәге янында һәм шәһәрнең аскы өлешендә Иске базар янәшәсендә уза. Билгеләп үтик, авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә саен оештырыла. Быел нинди яшелчә алдагы елга караганда кимрәк сатыла, ярминкәләр кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Болар турында алдагы сюжетыбызда.
Бабай, спасибо, что вырастил такую хорошую тыкву.
Мәгъсүм Фәхразыевка сатып алучылар менә шулай рәхмәтләрен белдерә. Ничек инде белдермәскә, әнә бит үз бакчасында нинди зур кабаклар үстергән. Һәрберсенең авырлыгы 30 килограммга якын. Мәгъсүм абый атна саен көзге ярминкәгә сатуга чыга. Безнең ише пенсионерга мондый ярминкәләр азмы-күпме акча эшләү мөмкинлеге бит, дип уртаклаша ул. Кабак утырткач үзе үсә инде аны просто, аңа бик ухат та кирәк түгел инде так та. Ну, җир әйбәт булса үсә инде. Ничә килограмм булды? Берсе 27, берсе 25 ана. Анда бәләкәйрәкләр дә булды, алар тоже үстеләр инде. Файдалы диләр бит инде әмма. Ну, конечно, файдалы.
Үзегез дә яратып ашыйсыз. Аның төшләре особенно төшләре бик күп була, файдалы барысы да. Үзебез дә ашыйбыз, конечно. Бөтен нәрсә пешерәбез, бәлеш сок ясыйбыз. Менә җиденче атна рәттән инде Алабугада авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Узган шимбәдә дә шәхси ярдәмче хуҗалыклары булган агрофирмалар, крестьян-фермер хуҗалыклары, кооперативлар, Шәхси эшмәкәрләр һәм үз бакчаларында яшелчә үстерүчеләр алабугалыларга үз продукцияләрен тәкъдим итте. Халык ит, сөт продукциясе, бал, яшелчә һәм җиләк-җимеш сатып алырга ашыкты. Әйтик, бәрәңгенең килограммын ун сумга сатып алырга мөмкин иде, кәбестә, кишер, чөгендер, суганны, унбиш сумга. Сатучылар сүзләренә караганда, быел алабугалылар бәрәңгене азрак сатып ала икән. Моны алар икенче икмәкнең уңышы югары булуы белән аңлата. Икона, значит, выиграет с вами. Да. Потому что она свежая. Вот какие красавцы. Район авыл хуҗалыгы идарәсен биргән мәгълүматларга караганда, бу 7 атна эчендә барлыгы 13 миллион сумнан артык продукция сатылган. Мәсәлән, барлыгы 140 тонна бәрәңге, 58 тонна кәбестә, кишер, чөгендер, суган, 20 тонна ит, шул исәптән 14 тонна сыер ите дә. Сөт һәм сөт продукциясе, өч ярым тонна, бал, тонна ярым. Алабугалылар әле 300 тоннадан артык ашлык та булдырган. Зеленнар инде, йомыркалар домашний, домашний мясолар, уткалар. Скоро менә казлар суя башлыйбыз, Алла бирса, казлар суя башлыйбыз, нитәбез, сатабыз. В основном зелень яраталар инде, яшелчә. Иткә, итне дә алалар инде, но яшелчәне күбрәк алалар. Ярминкә ошый, Уздырырга кирәк, частрак уздырырга кирәк, молодцы, организаторларга. Алдык инде. Кышка әзерләнергә кирәк бит. Вот. Суган алдык, бал алдык, ит алдык. Ул вакыт як инде. Кәбестә. Оештырылуы шундыймы? Әйбәт, әйбәт, әйбәт, молодцы.
И урыны да бик әйбәт. Әле без алмадык, килдек кенә. Ну, просто карап чыктык инде, ну, 400 дән артык итләр, кыйбат вот, итләр, думала, может, арзан булыр дип. Кәбестә карыйбыз әле, менә кәбестәләр теге атнада алган идек, бик аппак, матур иде. Хәзер әле шундыйын табырбызмы, юкмы? Суган алдык бер 10 кило, әне матур. Әйбәт инде, әйбәт. Бәрәңгеләр уже закупили, запас кирәкми. Кышка әзер инде. Кышка әзер, все, рәхмәт. Искәртәм, авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне, егерме сигезенче декабрьга кадәр дәвам итәчәк. Гөлназ Гани, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Яман шеш авыруы уртача ничә яшьтә барлыкка килүе билгеле. Ир-атларда яман шешне уртача 64 яшьләре узып, Тугыз ай үткәч, хатын-кызларда исә 64 яшьләре тулып, ике айдан соң ачыклана. Экспертлар искәрткәнчә, ир-атлар арасында онкология авырулары 71,3 процент, хатын-кызлар арасында 65,8 процент очракта 60 яшьтән узгач ачыклана. Күкрәк бизендә яман шеш уртача 60-74, туры эчәктәге яман шеш 66 ярым, үпкә рагы 65 яшьтә барлыкка килә. Моңа кадәр мәгълүм булганча, теркәлгән барлык яман шеш очракларының күпчелеген тире рагы белән авыручы пациентлар тәшкил итә. Бу 78 мең 500 очрак. Күкрәк бизендәге яман шеш икенче урында, ул 70 мең 300 очрак тәшкил итә. Иң киң таралган онкология авыруларына шулай ук трахея, бронх һәм үпкә рагы, мәни бизе һәм эчәклектәге яман шеш кергән. Үлем очракларының күбесе, бу якынча 40 процент, Ашказаны астындагы яман шеш вакытында теркәлгән. Киләсе атнада Татарстан халкы дүрт көн ял итәчәк. Алдагы атнада республика халкы өч көн генә эшләячәк. Шуларның берсе бер сәгатькә кыскарак булачак. Дүртенче ноябрьдә Россиядә Халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Ул Россия Хезмәт кодексының 112 нче маддәсе нигезендә ял көне. булып санала. Алтынчы ноябрь, Татарстан Конституциясе көне. Бу көнне татарстанлылар Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турындагы закон нигезендә ял итә. Шул рәвешле республика халкы дүшәмбе һәм чәршәмбе дә ял итәчәк. Сишәмбе, бишенче ноябрьдә эш көне бер сәгатькә кыскарак булачак. Бу атнада татар җырчысы Фирдүс Тямаев үзенең инстаграмында узган ял көннәрендә челтәрдә пәйда булган видеоязма өчен гафу үтенде. Исегезгә төшерәм, ул анда җырчы Гүзәл Уразова белән бергә юлда машина тәгәрмәче астында тапталган хайванның мәетеннән шаярта.
Сәлам дуслар! Күптән түгел Гүзәл Уразова белән бер шаярып кына видео куйган идек. Анда инде интервьюда язганнар, журналистлар язып тутырганнар, ике артист җәнлектән мыскыл итеп көлә, бернинди совестьләр юк дип. Кемнәр минем шаярыуны аңлый, алар инде аңлый. Менә без бит инде һәрвакытта да гадәттә шаярабыз, юлда йөргәндә, берәр кафега керсәк тә, бу эт итеннәнме, песи итеннәнме дип шаяр, шаяргалыйбыз бит инде. Бу да шундыйрак шаяру иде. Кемнәр минем шаяруны аңламый, безнең шаяруны аңламаган, бәлки минем шаяру үрсәтмешли неуместно да булгандыр. Кемнәр шаяруны аңламый, мин Гүзәл исеменнән дә, үземнең исемнән дә сезнең каршыгызда Гафу үтенәм. Э, мин шәхсән үзем этләр дә яратам, псиләр дә яратам. Урамда нинди генә эт, пси күрсәм дә, мин һәрвакытта да аларга э, аларны ашатам, эчертәм, алар белән аралашам, танышам, сөйләшәм. Нинди генә җәнлек булмасын. Минем бүгенге көндә иемдә охотничий э, мылтыгым бар. Мин алардан бер атканым юк, чөнки мин хайванга үземдә мин Тавык суюларга да дөресен әйткәндә э, мин типтер куркам, шуңа күрә берүк э, безнең мине дөрес аңлагыз, бу шаяру гына булды. Менә э, язганнар инде бик нык әйе мыскыллаганнар дип без аның без аны таптатмадык без аның өстенә менеп сикермәдек биемәдек без аның өстендә басып җырламадык дигәндәй таптап йөрмәдек типкеләп йөрмәдек Бары ти, э, теге, аннан әле ахырдан без аны алып та куйдык. Э, менә язуын язганнар, бер дә менә ике ел элек абыемның сарае янганда, янгын сарайга кереп, ике сарык белән этне коткарганны бер дә язмаганнар. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Аңнавыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Менә шулай, әллә уйланып, әллә уйланылмыйча гына, уены-чыны белән бергә, артистлар тарафыннан социаль челтәрләргә куелган видеоматериал күпме сүз боткасы, күпме гайбәт тудырды. Халык бар нәрсәне иләк аша уздыра шул. Абынганны, ялгыш адым ясаганны көтеп торучылары да бар. Яраткан артистларыбыз да кешедән күпме сүз ишетте, җан тынычлыкларын югалтты. Социаль челтәрләр белән шаярмагыз. Ярый ла, гафу үтенеп кенә котыла алсаң.